Kenkan odiyifoɔ Yesaia tiri nsia mmienu a ɛyɛ edu no. Ma wɔn akoma apirim na wɔn aso mu ayɛ duru, na ka wɔn anim femfam so, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔn akoma anhunu mu, na wɔansakyera. na wansa wɔn yadeɛ. Fa si hɔ ma yɛn na bie Ezekiel chapter two verse two wɔn sɛ wɔsi ɔman no akenke wɔn ani afemfam so na ɔbɛhunu ɔnhunu ɔbɛte ɔnte aseɛ eti ɛnam saa ni nti ɔnsa wɔn yadeɛ na ɛnam wɔn na ɛba ne nti bɔfoɔ no se wo me yɛn team sɛ deɛ ɛba ne yɛn nti wo dwane firim. Woannya asɔre asɛm,
na mmom wo ne Onyankopɔn ntam no mhm. deɛ ɛba nie, nti wo dwane gye wo kra nkwa
sɛdeɛ ɛbaa Lot pɛn so no, ɛnoa ne deɛ ɛdi anim a ɛreba yi a nnipa nyɛ dwankɔbea biara a wɔbɛdwane afiri mu. Enti saa asɛm wei no, yɛmfa nne bɔkɔɔ nka. Hwɛ, wɔabue hɔ. Hesekiel chapter two verse number two. Na ɔrekasa akyerɛ me no, honhom bi baa me mu, na ɛmaa me so gyinaa me nan so, na metee deɛ ɔne me rekasa no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, meresoma wo Israel mma nkyɛn, Ma amanaman atuatefoɔ a wɔate m'anim atua no ntɛm. Mpaakye Awurade o, wɔsɛ aman no a meresoma wɔ wɔn nkyɛn no, wɔadi kan ate m'anim atua dada, na still wɔsan soma wɔn. Na wɔasan asoma yɛn, ka nyɛ noa ne sɛ, Papa, sɛ wei deɛ ɔwɔ ate atua, gyae wɔn na wɔn nkɔ. Toa so kɔ ma yɛn, asɛm bi koraa wɔ hɔ a. Wɔne wɔn agyanom afom me de abɛsi nnɛ da yi. Wɔse wɔne wɔn agyanom afom me de firi tete, wɔate m'anim atua firi tete abɛsi nnɛ da yi. Na mma no yɛ aniɛdenfoɔ a wɔapini wɔn akoma. Wɔse mma no a wɔsomaɛ wɔn nkyɛn no wɔyɛ aniɛdenfoɔ na ɔsaafoɔ nso asan apini wɔn akoma.
Na nipa a wɔapini n'akoma na n'ani yɛ den na n'aso awu nso asɛm bɛn na ɔka ka kyerɛ no ama no ate aseɛ? adansedie bi kɛkɛ. Adansedie bi kɛkɛ. Sɛdeɛ ɔbɛka berɛ bi bɛduru ɔbɛtumi ka sɛ mante. Ɛno nti na ɔsoma me ne mmienu no. Te wo dwene na yɛ nkwadeɛ ho adwuma. To asoma yɛ mɛntom o. Aha.
Me na mene soma wɔn wɔ wɔn nkyɛn. Aha. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Aha. Sɛ na yɛ Onyankopɔn ɛseɛ. Ɔse wokɔ aka sɛ sɛdeɛ yɛ wɔ Onyankopɔn ɛka nie. Na sɛ wɔtie oo,
wɔantie oo, ɛfiri sɛ abusua asowuiɛfoɔ ne wɔn nti. Wɔse, sɛ yɛkɔka ne sɛ wɔtie oo, sɛ wɔantie oo, wɔyɛ abusua asowuiɛfoɔ ne wɔn. Kan kɔ. Ɛyɛ dɛn ara a, wɔbɛhunu sɛ odiyifoɔ bi aba mo mu. Wɔse, ɛnneɛ dɛn na wɔbɛyɛ dɛn. Odiyifoɔ bi aba wɔn mu.
Wɔbɛhunu sɛ odiyifoɔ bi aba wɔn mu, na wɔabɔ abɛtena hɔ teateam.

Wɔde ka ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsuro wɔn. Na mo nsɛm no so yɛnsuro. Yɛte nea moka o, mm. na ɛno nkosi yɛ. Ɛfiri sɛ yɛnim deɛ ɛwɔ ne mu no a ɛba no, na yɛde ka nso abɔ yɛ kɔkɔ. Kofie, wonim sɛ wo nsɛm a wobɛtena ha a woka no nyinaa aduru wurom. Menim paa.
Menim paa. Na ɛyɛ me dɛ so sɛ aduru hɔ. Bɛn na ɛbɛhwɛ m'anim. Ɛyɛ me dɛ sɛ aduru hɔ.
Kwan ne mu, kan kwan ne mu. Sɛ wo ani anya nnuru baabi a, kunu no ani nni abɛwa, afei ne yɛbɛmia. Na wo onipa ba, nsuro wɔn, na nsuro wɔn nsɛm no nso. Enti, ke, wotie? Wɔse yɛnsuro wɔn, na wɔn nsɛm no nso yɛnsuro. Na nsansono ne nkasɛɛ ne wɔn na wɔn wɔ hɔ. Wɔse, Yɛnim paa sɛ moyɛ nsansono, na mosan yɛ nkasɛɛ. Obia ni ɔbɛfa nkasɛɛ mu a ɛnwɔ no, obia ni ɔbɛfa nsansono mu a ɛnse no,
ɛnwɔ no. Onim mo, Yɛnim mo. Nti ɔsomae no akyerɛ sɛdeɛ moteɛ. Aha nti nim baabi deɛ ɛfiri ba. Na anyanyankyerɛ ho na woteɛ. Ɔse nyanyankyerɛ.
Aboɔ nni ahummɔborɔ wiase yɛ nyanyankyerɛ.
Ah, na wahu de wakyɛ nyanyankyerɛ so ama no de ne ho ahyɛ no da. Na ɔnom wɔ ne tire. Wɔnni ahummɔborɔ.

Wɔse yɛnsuro mo, na yɛnsuro mo nsɛm nso. Na mma wɔn akoma ntu wɔn ani. Wɔse na mma yɛn akoma nyɛ dɛn? Ntu wɔ wɔn anim. Na wɔyɛ abusua asowuiɛfoɔ. Enti wɔyɛ abusua deɛ bɛn? Asowuiɛfoɔ. Asowuiɛfoɔ. Na wɔtie oo. Sɛ motie oo. Wɔantie oo.
Sɛ wɔantie oo.
Ka me nsɛm nkyerɛ wɔn. Wɔse yɛnyɛ dɛn?
Yɛnka nsɛm no nkyerɛ wo. Na wɔyɛ asowuiɛfoɔ. Na wɔyɛ asowuiɛ fiefoɔ. Ɛno nti, deɛ ɛrekɔ so wiase nyinaa no, nnipa nyinaa yɛ baako. Adɛn nti na nnɛ wiase no nyinaa yɛ baako, na nnipa ntena ase nhunu baabi deɛ yɛaduru? Nnipa ntena ase nhunu baabi deɛ yɛkɔ. Mpakyɛw, hwɛ tɛs bi wɔ ha ma yɛn. Hwɛ eh, Daniel chapter eleven, eleven verse forty five. Kan hɔ na yɛnhwɛ asɛm bi a ɔde ma yɛn. Ɛfiri sɛ wiase no baabi a yɛaduru no, agyidifoɔ no menim na deɛ ɛnyɛ me nwanwa, ɛfiri sɛ nkɔmhyɛ ba mu ɛwɔ wo berɛ so a, yɛ a wonhu. yɛ wo hu wo hu a wofa no sɛ ɛyɛ nɔma verse number 45 na obesi n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne ɛpo fɛfɛ ɛpo no mmefa no foforɔ mm. na obesi n'ahennie n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne bepɔ fɛfɛ kronkron no ntam wɔn sɛ sɛ nka ɔka Ɛɛ, ahemfie wɔ asase fɛɛfɛɛ no a, mhm. na nka asase fɛɛfɛɛ ne Jerusalem. Na esiane sɛ wabɔ asase wabɔ abɔ amena pansam nti, asase fɛɛfɛɛ no bedi Amerika. Ɛnnɛ ɛni hɔ ɛnnɛ ɛbedi Amerika. Nna ɔse obesi n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne bepɔ fɛɛfɛɛ kronkron no ntam. Bepɛ bepɔ fɛɛfɛɛ kronkron no ntam. Ɛpo no yɛ hefa wiase. Enti wokɔ Revelation chapter seventeen verse fifteen, ɔsɛ nsuo a wohu ne yɛyɛ no yɛ aman mmusuakuo ne kasa ne nkurofoɔ akuakuo. Nna bepɔ kronkron no gyina hɔ ma nyame mma. Ɛno nti ɔbɛsi ne ntoma dan no wɔ mfimfini sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsɛm a yɛreka yi no ntra nkɔ hɔ. ɛmma asraafoɔ no nte nsakyera wɔn adwene. Nti ɔbɛsi no wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ. Ɛno nti ho mmara ɛba. Sesei deɛ sɛ wurom na wɔde rekɔ mmoa na ɛbɛba ha nkasa nso aba abɛyere wo ama woahu sɛ wote adwam. Wahu, toa so. Nanso n'awieeɛ bɛba a obiara nni hɔ a ɔbɛdi aboa no. Ɔbɛdi aboa no.
Mpakyɛ ka kɔ verse.

Na ɔbɛba asase fɛfɛ no so. Ɔbɛba asase fɛfɛ nti asase fɛfɛ no Jerusalem. Na nipa bebree. Wabɔ pansam nti nea ɛbɛyɛ Amerika. Bɛtotɔ. Ɔse sɛ ɔba hɔ a nipa bebree bɛtotɔ. Roman ne Amerika bɛka abom na sɛ wɔka bom a nipa bebree bewu. Roman bekum wɔn? Daabi. na mmom nkyerɛkyerɛ no a ɔde ba bɛwura mu no bɛma dɔm awu.
Na yeinom bɛfiri ne nsam afi. Wɔse weinom bɛfiri ne nsam afi. Edom, Edom.
ne Moab, ne Ammonfoɔ mu fa titire. Ɔka saa afo yi a, na hefoɔ a? Woahu sɛ Lot mmaa no a ɔmo ne no ne Kain mma no a ɔmo kɔɔ bɛɛ Lot mmaa a ɔmo ne ɔmo agya kɔɔ bebɔ so a ɔmo maa ɔmo nsa no domyɛ boroyɛ no a ɔmo ne ɔmo n'agya daeɛ no Saafoɔ yi ne Sakem mma nyinaa, na anka wɔne Israelfoɔ yɛ anuanom. Nanso bere na wɔfiri Misri mu ba no, wɔn a wɔtetee wɔn haa wɔn paa yɛ saa nkurɔfoɔ yi a ɛnam wɔn so nti da koro nipa 23,000 awuiɛ. Ɛna saa deɛ wei ɔka kyerɛ Laba, ɛnyɛ obi a na ɛba bɛha yɛ o, obi a bɛtaa yɛ o. Wɔn a yɛne wɔn di homeda yi a na ɛba bɛtaa yɛn. Wɔn a na ɛba bɛtaa yɛn. Nna ɔse, Saa Edom, Moab, saafoɔ no, berɛ a ɛyɛ aduru mi no, bebree bɛfiri mu afi, bebree bɛfiri mu bɛte asɛm no anya nkwa, ɛfiri sɛ Yahweh, ɛnam saa nti Yahweh kaa ni pen sɛ, saafoɔ yi biara nni hɔ a ɔbɛgyina ne badwam aka n'asɛm da. Nso ɔse, berɛ deɛ saa mmerɛ wei reba no, nnipa bebree bɛte, ɔsaafoɔ no bebree bɛte na wɔbɛfiri mu aba abɛnya nkwa. Toa so kɔ anim ma yɛn. Na ɔbɛtene ne nsa saa nsase no so, na Misraim asase remfiri mu mfi. Ɔse ɔbɛtene ne nsa asase no so, na Misraim asase remfiri mu mfi. Ɔka Misraim a, na ɛyɛ wɔn a wɔnnye Nyankopɔn nni. Misraim yɛ wɔn a wɔnnye Nyame nni. Yɛba ha a, first, wokɔ Revelation chapter 11 a, first, na ɛyɛ ɛɛ, finance, ɛbaa Russia, nnɛ ɛyɛ China. Ɔmo na ɛnye Nyame ni, ɔmo ka si nipa yi. Hwɛ ɔmo da agua, wo kɔ Revelation chapter 17, ɔkyerɛ wo sɛ aboa yɛ Pope tumidie no, ɔte China tumi so. To ase ma yɛn, ɔka asɛm bi ma yɛn. Aha. Mɛnya sika ne dwetɛ akoradeɛ ne Misrim afɛfɛdeɛ nyinaa adi so. Misrim yɛ wɔn a wɔnye Nyame ni. Ɔse wɔbɛnya ne nyinaa ayɛ dɛn? Adi so. Na Libiafoɔ ne Etiopiafoɔ bɛdi n'anammɔn akyi. Wɔse Libiafoɔ mfiri no mfirim dɛn nti na yɛkum Gaddafi? Wahu nnɛ Gadda Libia Libia nka yɛ man a nka ɔmo pɛ asomdwoe ama Africa Nnɛ Gaddafi nam soɔ dɛn nti na ɔmo kɔboro Gaddafi kum no? Ɔmo boro no wotee sɛ ɔman bi panyin bi kaa sɛ deɛ ɔmo yɛ nyɛ ɔmo nyinaa hwɛ ɔmo yɛkum Gaddafi yɛku no awie deɛ ɔpɛ a yina mɛyɛ no woyɛ hemfa na akɔ akɔyɛ yie? Yɛɛ a yɛde kɔ nkokɔ Schleswig no bi de no, yɛwieeɛ no no, na ɔsɛ wɔbɛdi n'anim wɔkye, na ɔde n'adwene kyerɛ wɔn mmienu. Ɛno nti ɔwɔ asɛm a ɔka kyerɛ benkum, ɔwɔ asɛm a ɔka kyerɛ nifa, enti wɔn ntɔ kwan to ntwa da. Nanso nsɛm a ɔbɛte afiri apueeɛ ne atifi fa no bɛyi ne ho. Ha na ɛhia me, ɔsɛ nsɛm a ɔbɛte afiri atifi ne anaafoɔ fam no bɛyi ne ho, enti berɛ a. Atifi ne apueeɛ fam no bɛyi ne ho. Atifi ne apueeɛ fam no, ɛbɛyi ne ho. Wɔse, Yɛn nsɛm a ɛne sɛ wɔbɛte sɛ yɛreka sɛ yɛasoa Mesia reba no. Enti wei ne yɛ kɔkɔbɔ a yɛmfa bɔkɔbɔkɔ nyɛ dɛn nka.
Aha yɛ shalom sɛnea woteeɛ no Nyankropɔn adom Kofi Adjei sɛmpakani a ɔwɔ Fɛtɛntaa Remnant Asafo kuo mu na afei uh, sɛmpakani bɛn a Onyankopɔn nam uh, wɔn so na afei yɛsua deɛ Kwaku kyerɛ mema wo happy sabbath Evangelist Yaya Seidu yɛ Remnant Chairman, The Carrot. Sɛmpakani Paul Ɔsoɛagyemang, yɛn nyinaa yɛn papa na afei Mama Pastor Ime ma wɔn nyinaa nso so Happy Sabbath. Joshua ne n'abusua ɛna Sɔfo Kyerɛ Asafo nso so me ma wɔn nyinaa Happy Happy Happy Sabbath. Ben, Joy, menim sɛ wowɔ hɔ. Ɛɛ, na ɔbaa no ne abɔfra no ho te sɛn? Onyankoropɔn ada wo ho. yɛda nyankopɔn ase yɛhyia yɛakyɛ wonam wonam ayi laodikia ɛna obi so nam ayi korinto mo yohane adiyisɛm ti a ɛyɛ du na nkyɛmu a ɛyɛ nsia ne nson no na nnɛ yɛhwɛ ho asɛm kakra bɔfo a ɔde ɛne kɛseɛ tii mu a na ɔde nsɛm ɛbrɛ yɛn ɛno mu na onua kofi agye yi aboro nsɛm agu hɔ ɔde yɛn kɔ akyiri kakra Eh, abakɔsɛm ne nkɔmhyɛ ahodoɔ binom a ɛsisii yɛ ne baako ne mmienu bi. Eh, mema no kan eh, Difoɔ Yesaia nwoma nti ɛyɛ aduonum nwɔtwe, meka Isaiah chapter 58 verse 1. Eh, yɛsan so kan chapter 56 ɛno nso so verse 1. Na Ɛnne a ɛba sɛ wɔnteɛm denden na ma wɔnnɔdo ho. Minim yiye sɛ anka wode asɛm rekɔkyerɛ obi a, wo dea ne sɛ wobɛkɔ na woama nsɛm no apue afiri w'anom de ama no. Na ɛba no sɛn na eduru baabi a ɔse ka ne denden? Ɛɛ, ahaa.
Ɛnnɔdo ho. Ɛfiri sɛ, mɛnyɛ ho bɔkɔɔ. Ɛkyerɛ me sɛ asɛm no wadi nkan ate. Anaasɛ nnipa no su, man no bra, eh, society no, bea a wɔte mu nti na ɛwɔ sɛ ɔka asɛm no denden anaasɛ wate ne pɛn na wɔma wɔn werɛ afi nti ɔse ka no denden ma ɛnnodɔ ho.
Chairman, na edi kan meda wo ase, meda atiefoɔ nyinaa nso ase. Baabi yɛaduru seesei ano nyɛ eh, yɛmfa eh, eh, ɔdɔ nyɛ ɔdabi. sɛ obi rekohu baatan bi a ɔnyinsɛn wɔ so menkunu a ɔwoo ne ba no. Hmm. So hunu sɛ ɔkɔ so gye ma. Ɔnyɛ kwaku gyae, ɔnyɛ kwaku gyae, ɔnyɛ kwaku gyae. Hmm. Ɔde amirika mpo so ɔsɔre na ne ntoma afiri na asɛm bɛpa agu ma ne ho agu hɔ a. Okay. Ɔbɛma no pa agu akɔsɔ ne ba no sɛ ɛyɛ ne dɛm. Hmm. Nipa ɛkɔwu. Okay. Nti ɛnyɛ fɛ onuadɔ yɛ ni. Okay. Na bia aduru no nyɛ onuadɔ. Hmm. Ɛsɛ yɛteam denden ɛfiri sɛ sɛ na Bible kaa sɛ nnipa a yɛne wɔn te asase so nyinaa fa yɛ asomduyɛfoɔ aso no tua hɔ nguangura o deɛ mm. nanso ɛnte asɛm
ɛfiri sɛ Revelation chapter 14 verse 6 asɛm a yɛka kyerɛ Abraham no asɛm a yɛka kyerɛ Isaac ni no saa na yɛka kyerɛ obiara mm, ɛyɛ daa nkra nsɛm

ɛsɛ yɛka no denden so aniɛden so a ɛsɛ yɛdodo ho okay efisɛ bia bi na ɛdu aniberɛ mehu sogyani bi a ɔkɔ ko a kun no mmɔ no hɔ no afei na ɔkɔtufo afa nipa mmienu bi de ɔmo akɔhyia ɔgyina dɔn no anim a ɔteam kyerɛ sɛ sei na ɛba nti ɔmo yɛnsiesie yɛn ho efisɛ bia yɛduru no ɛnyɛ agodie bio Anyɛ Kwaku ne Akua, anyɛ Adwoa ne Abena, dabi, dabi, dabi, dabi, dabi. Ɛne sɛ, sɛ wɔbɛsom Yahweh Nyankopɔn koro a ɔbɔɔ soro ne asase no a, som no. Sɛ wonsom no, na wɔbɛsom yɛn nananom anyame no a, som no. Ɛhyɛ nsonsonoeɛ da Onyankoropɔn som mu ne Baal adiyifoɔ som mu, sɛdeɛ naano Elijah yɔeɛ no. Saa ara na ɛtwa sɛ ɛsɛ yɛyɔ. Enti Elijah yɔeɛ no, ɛbaa sɛ yɛkum Baal adiyifoɔ. Wannodwo ho, wanhunu mmɔbɔ. Okum wɔn efisɛ saa dɔ no ama nnipa bebree awu a wɔnnya nkwa. Nti na ɛtwa sɛ ɛma nsonsonoeɛ da Nyankoropɔn akyidifoɔ ntam ne wɔn a wɔresom ba a. Ɛno nyɛ kasakyerɛ bɔkɔɔ. Anyɛ afei no yɛne mpanyimfoɔ bi kɔhyia dan bi mu, yɛnom nsuo atwitwa ti akɛseɛ, ne yɛ o yɛsrɛ mu baabi a wiase aduru yɛ nka ɛbɛyɛ a daabi daabi daabi. Ka sɛ wɔn bɛfa o, sɛ wɔn mfa o, yɛnteam nka. Enti Isaiah chapter 58 vs 1 ɔse team denden nodo ho bible no ase nodo ho wo na wokɔ dodo ho wahu obi a ɔdɔ no wakɔto nyanso no na ɔdodɔ ho ɔde ahoɔden paa twa nyanso no no gu ɛbɛhye no ɛnhye no ɔtwa gu ɔse team dendenden nodo ho ma wo no sɛ totorobɛnto na ka me man mmratoɔ ne Yakob fie bɔne kyerɛ wɔn pɛna na wiase ayɛ wonhunu nɔkorɛ gyidifoɔ na wonhunu wɔn a wɔwɔ wiase Yɛn nyinaa se yɛsom Nyame but yɛnnim Nyankoropɔn a yɛresom no no. Revelation chapter 14 verse 6 is all about sɛ hwan ne Nyankoropɔn a ɛsɛ sɛ yɛsom no. And wobisa Kristofoɔ a obiara wɔ ne nkyerɛ mu. Ei! Na deɛ ne amɛto no maame gyaa no ho no, mpanyinfoɔ anka sɛ akyiwa deɛ. Ahaa, wɔka daa. Baabi a yɛduru no, Ben, kyɛ me. ma memmusa wo asɛm wei. Bisa me.
Hwan ne deɛ ɔyɛ ɔsoro?
Yahweh, yɛn Nyankopɔn koro no.
Hwan ne deɛ ɔyɔ asase? Yahweh, yɛn Nyankopɔn koro no. Ɛpo ne asutueɛ. Yahweh, yɛn Nyankopɔn koro no.
Saa. Ɔno a. Me ne wo, hwan na ɛyɔɔ yɛn? Yahweh, yɛn Nyankopɔn koro no.
Nti yɛnim no. ebinom nim no ebinom nim no ɛfiri sɛ wɔn a wɔnim no nyinaa som no sɛdeɛ ɔno ne nhyehyɛeɛ teɛ wɔn a wɔnnim no no som no biara biara ɛfiri sɛ john chapter 8 verse number 44 sɛ mo deɛ mo agya mo firi mu no aborɔnsam ɔno na ɔyɛ owudifoɔ firi mfitiaseɛ na sɛ ɔka atorɔ asɛm a ɛfiri ɔno ankasa ne mu ɛfiri sɛ ɔyɛ atorɔfoɔ nyinaa agya Okay. Toro nyina ɔyɛ na invente yɛ. Enti sɛ odi toro a ɔno na ɔde toro baeɛ. Enti sɛ me sesei sɛ menim me Nyankoropɔn a ɛsɛ sɛ mesom no a menim Nyankopɔn no ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase, ɛpo ne nea ɛwɔ mu nyinaa. Ɔka no Isaiah sɛ me na mebɔɔ soro ne asase, ɛpo ne nea ɛwɔ nyinaa ɔno na ɛyɛeɛ. Sɛ Nyankoropɔn bi wɔ hɔ sɛ me a ɔmfa ne nsa nsi ne bo na ɔnka. Bɛsi nnɛ anyame ahodoɔ a yɛsom wɔn yi Amanfoɔ som wɔn, wɔkoto wɔn, wɔde anidie ma wɔn. Hwan na ɔde ne nsa si ne bo sɛ, Wei, me na meyɔ ma no baeɛ? Obi nni hɔ!
Ma menkyea Rasecol, ɔne n'adwumayɛfoɔ nyinaa, na afei ne hokani ma Adjoa. Ɛɛi, mpakyɛ yɛnkɔ yɛn anim. Enti, Chairman, me deɛ, baabi a wiase aduru sɛdeɛ me bra panin no di kan kaeɛ no, yɛ yɛnim sɛ ɔmbɛku yɛn dada nti no ku no deɛ wobɔ atia wo wammɔ atia wo yɛbɛfrɛ nti bɔ atia no yɛmfrɛ na wahu sɛ yes but sɛ obi bɛbo mu agya ɔnan deɛ woa wonya adagye na gya ɔnan a mfasoɔ wɔ so baabi awie si aduru wahu sɛ yɛatena ase a ma menka Isaiah chapter 45 okay. verse number 5 concerning nea woka ɔsɛ mene yɛwɛ Na obiara nni hɔ, Onyankroɔpɔn bi nni hɔ sɛ me nko. Me na mebɔɔ abɔsoɔ, na wonnim me. Ɔno na ɛbɔɔ yɛn abɔsoɔ o, but ɛnnɛ, wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ Akristofo, self-acclaimed Christians no, wɔn nnim Nyankroɔpɔn no. Ɛfiri sɛ wonnim no a, wobɛhu ne nhyehyɛeɛ. But here the case sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛn anofafa ka sɛ yɛnim Nyankopɔn, yɛn na ɛbɔɔ yɛn bɛboa, wɔn nim no. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn no, biribia ni hɔ a ɛfa nipa nkwa ho a wanhyehyɛ ama yɛ. Ne som koraa no, ɔkyerɛ kwan ɛfa so a yɛn som no. Daa sɛ yɛde som no. But ɛnɛ yɛde asaa nyinaa de nyinaa toɔ. Ne nea ɔno Nyankopɔn no bɔɔ yɛ no, na ne nsa ano adwuma a yɛyɛ nipa yɛka ho yi ayɛ nhyehyɛeɛ no, yɛde anidie ama nhyehyɛeɛ no asene. Nnipa no si ara sen Onyankopɔn no a ɔbɔɔ yɛn no. Na Adiyisɛm etire dunan no de dunan yi mu nsia no deɛ ɛde asɛm bɛba akoa no ndwon no ɛde asɛm bɛba Revelation chapter fourteen verse number six ɔse na mehunu ɔbɔfoɔ foforɔ a otu nam soro mfimfini a okura daa asɛmpa bi rekɔka kyerɛ wɔn a wɔte asase soɔ no aman ne mmusuakuo ne kasa ne nkurɔfoɔ nyinaa ɛne sɛ Bɔfoɔ no ɔtu nam soro de asɛm no kɔ no anyɛ bɔfoɔ bi ɔyɛ wo nɔ nipa yes wo nipa nyankopɔn nyɛ wo sɛ sɛ asɛm no nam wiem deɛ a ɛkyerɛ the speed yɛ sɛ asɛm no kɔ anyɛ ne nɛ no fo no fo no kwasi dɛ ne akɔtɔ airtime tɛtɛ minutes bi yɛwia ne akɔtena fi ne yɛgye tight di no dabi dabi dabi da biara da ɛsɛ yɛbɔ asɛmpa dawuro. Na mmom bɔfoɔ no se, asɛm korɔ no ɔbɛkɔ nkurɔfoɔ, kasa hodoɔ, aman nyinaa mu, abusuakuo nyinaa mu. Enti ɛtwa sɛ Nyankoropɔn asɛm nɔkorɛ no kɔ wiase afanan nyinaa ma obiara te na ɔsi gyinae ma ne ho sɛ, Yes, me metee, na mmom me paw sɛ mɛdi nyame mmiɛnsa no akyi. Bi paw sɛ ɔbɛdi nɔkorɛ Nyankopɔn korɔ ne ne Ba korɔ, Awurade Yahshua a ɔyɛ Mesaia no akyi. na Atemmuda no wankasa mante Romans chapter ten ka asɛm bi sɛ ɔse wante koraa yes woteyɛ na wommɔ na abu waso gu so sɛ anyɛ ade a wobɛfa verse seven mhm. na ɔde ne kɛseɛ tea mu sɛ monsuro yɛwɔ yɛn nyankoropɔn no na monhyɛ no animonyam ɛfiri sɛ na tɛmu adɔ no adu na monkoto deɛ ɔyɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne asutire no genesis chapter one. Bra Kofi, yɛnkɔ.
Benkum dware nifa nti sɛ nifa so bɛdware benkum. Mm. You scratch my back, I scratch your back. Genesis chapter one. Verse number one. Mfitiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Mepaakyɛ, ɔse mfitiaseɛ, Richard ɔwɔ nsuatire na ɛbɔɔ soro ne asase. Ebisɛ nsuatire bosom ne dini afa aborɔfo dini. Mm. Na ɛnyɛ mmea me kurom asoteɛ kofi na ɛbɔɔ soro ne asase. Na ɛnyɛ pope tumidie na ɛbɔɔ soro ne asase. Na ɔse hwan na ɛbɔɔɛ? Onyankoropɔn, Yahweh, bɔɔ soro ne asase. Ma me nka no saa. Fine.
Nti yɛmfa ntoto. Wo kan Revelation, uh, Genesis chapter 1. Me kan Revelation chapter 14 verse number 7. Okay. Ma no nkɔ.
Mfitiaseɛ no, Yahweh bɔɔ soro ne asase. Na ɔde ne kɛseɛ teaa mu sɛ, Monsuro Yahweh yɛn Nyankopɔn koro na monhyɛ no animuonyam, ɛfiri sɛ. N'atemmu ɔdɔ nna du, na monkoto deɛ ɔyɛ ɔsoro ne asase, ɛpo ne asutire no. Mpakyɛw, where is the evidence sɛ Nyame mmiɛnsa yi na ɛbɔɔ ɔsoro ne asase? Ɔse deɛ ɔyɔ Twi kasa. Wohu sɛ yɛ Twifoɔ but yɛnte kasa ase. Ayɛ me nwa Onyankoropɔn, Onyankoropɔn. Yɛka nipa baako asɛm. Wo ba kɔgye homework firi sukuu ba na ɛbisa no one plus one ne wamua ne woboro no. Bible sɛ Onyankopɔn yɛ koro. Ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase. Woagya saa Nyankopɔn koro akɔfa Onyankopɔn mmiɛnsa a anyɛ ɔmo na ɛbɔɔ soro ne asase. Nti chairman, Revelation chapter 14 verse 6 ne sɛ yɛnsuro Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase ne yɛnhyɛ n'animuonyam efisɛ n'atemmuo dɔn no aduru. Te sɛ hwan na ɛsɛ sɛ yɛkoto no? yɛnkɔhwɛ na na bible ka yɛnkɔ isaiah chapter afei de asɛm bɛba o asɛm bɛba asɛm bɛba
isaiah chapter forty verse number twenty eight
wonhuni wontee Daa Nyankopɔn ne Awurade a ɔbɔɔ asase awiei no, ɔmmerɛ, na ɔmpa aba, na ne nhunumu nni hwɛbea. Yɛmfa ɔno nsi hɔ. Nyankopɔn na ɛbɔɔ saa nneɛma no nyinaa. Fine. Verse 26. Pressure nti. Eh. Mm, bɔkɔɔ, bɔkɔɔ, why? Yɛwɔ bere. Pressure bi a ni. Mm.
Asomdwe.
Mepɛ text bi na. Mm-hmm. ɔsɛ maka me ho ntam sɛ me na nkotodwe nyinaa bɛkoto me na tɛkyerɛma nyinaa bɛpa mu aka sɛ ahyɛ ma nimonyam anaa akoto no mepa ɔkyɛ o apart from nyankoropɔn no ne ne ba no yɛmfa yɛn nkotodwe nkoto obiara na sɛ wode nkotodwe koto obi no ɛyɛ ɔsom efisɛ nyankopɔn nko ara sɛ sɛ yɛsom no na sɛ yɛsom anyame foforɔ biara nti Adze a Revelation chapter fourteen verse six no yɛka ɔsom ho asɛm. Na nea ɛsɛ som no yɛ nea ɔbɔɔ soro ne asase, ɛpo ne nea ɛwɔ mu. Na nnɛ yɛgyae saa Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ yɛsom no hɔ na yɛsom anyame a yɛn yɛnim no. Na ɛno ɛna ɛde nipa bɛkɔ hɔ mɛfiri sɛ Nyankopɔn atemmuo dɔn no aduru. Nyame atemmuo no mu Ɔnte sɛ wiasefo judges anaasɛ yɛn politicians yi a wɔgye adanmudeɛ no, efisɛ Brasosɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu, etire dunkron, emu nnum no besi nso no se, Onyankopɔn nyɛ nnipa no nhwehwɛanimu anaa nkontompo nni ne mu, na mo adeɛ nni Nyankopɔn mu sɛ woredwan bere nti wokɔ abrabɔ Nyankopɔn n'atemmuo da no mu akɔdi bem. Daabida, ɔnyɛ saa, ɛnyɛ Ghana judges. ɔnyɔ na mmom ɔne deɛ ɔbu atɛn sɛnea atɛn no ɛteɛ ɔbu atɛntɛnɛne nyankoropɔn na ɛsɛ sɛ yɛsom no ɛfiri sɛ ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase na ɔno kyerɛ da a yɛmfa nsom no nyankopɔn nka nkyɛn sɛ yɛnsom nyame mmiɛnsa ebi ne baabu mu na ebi so mma mu da na mmom nyame mmiɛnsa nnɛ nipa nyinaa ti gyina akyi no yɛyɛ nuanom a wɔkɔfa saa nyame mmiɛnsa de baeɛ yɛka na ɛka hwan mpanyinfoɔ sɛ yɛko tia kɛntɛnma deɛ wɔ mmɔdo ho hmm. berɛ a ɛfiri aseɛ to badeɛ yɛma yɛni anna hɔ berɛ a bible kyerɛ yɛ sɛ yɛbɔɔ mesaia no asɛne duam no mesaia wokɔ mfinhyia bɛahasa Yɛhu ara ne sɛ ɛ ɛ ɛ ɛkorɔ so ɛbɛdi hene twerɛsɛm mu. Mmiamu dua. Mmiamu dua bɔ a baayɛ no ama kwa mu. Mm. Because of nyame baasa korɔ nti na yɛfoɔ so yɛade mmiamu dua no ɛbaa twerɛsɛm mu ama kristofoɔ nyinaa gye adi. But wofa Bible nyɛ wonya one single test ɛkyerɛ sɛ Messiah no yɛbɔɔ no mmiamu dua mu. Na mmom ɛyɛ asɛn dua. Asɛn dua.
Mesi yɛ atwifoɔ but atwi kasa no yɛnte aseɛ. yɛmfa ɔno ntoɔ sesei hwɛ footballers ɔde yɛmfa no yɛ nuanom a ɔmbɔ bɔɔl yi obi tenkyɛ no ɛkyɛngye ne kura ɔbɔma no wasi cross ohun no ɔhe ɔte no ɔhe ɛnti yohane adiyisɛm ɛtɛ du na yi mu nsia no ɛkyɛ ne ɛsɛ yɛsom no nipa ɛsɛ papa no ɛsɛ yɛsom no yɛnya ɔyɛ baako pɛ na ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase apɔ ne nea ɛwɔ mu Na ɔkyerɛ yɛn da a ɛsɛ sɛ yɛde som no. Wanka sɛ yɛnso nnipa nhyehyɛeɛ, ɛfiri sɛ seesei no ɛnyɛ nnipa nkoa bio. Ba binom ama ho kwan ma wɔayɛ nnipa nkoa. Well, sɛ wɔn nim deɛ a, Onyankopɔn no ara de bɛkyɛ wɔn, ɛfiri sɛ ɔse mpɛn dodoɔ a wɔnni mu no, ɔmmu mfomsoɔ no ngu so, but sɛ wonni no boapa yɔeɛ deɛ a, mfomsoɔ no gu so. Nti kyɛ ma Adiyisɛm etire dunan mu nsia deɛ kyerɛ yɛn sɛ yɛnteam dendenden No matter how baabi a wogyina, sɛ wogyina sogyafoɔ mu, sɛ wogyina police station, sɛ wogyina aban mpanimfoɔ anim o, ahemfo anim o, nsuro ho, teɛ mu dendenden. No dɔ ho nka sɛ wɔyɛ panyin, wɔyɛ wɔ animuonyam nti, daabi. Ka aman no mmaratoɔ kyerɛ wɔn. Ne ma abusua no nhunu mfomsoɔ ne mmarato ahodoɔ a moyɛ, ɛfiri sɛ Nyankopɔn atemmuo dɔn adu. Na yɛmfa yɛn nkotodwe nkoto deɛ ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no, ɛpo ne asutire no. Woate bi pɛn? Sɛ nyame mmiɛnsa a obiara yɛ nyame a ɔdi ne ho so no, obiara bɔ nsuo pɛn? Woate sɛ saa nyame mmiɛnsa na obiara se obiara di ne ho so no, obiara bɔ nipa pɛn? Enti Onyankopɔn no a ɔfiri ne nyansa mu na ɔne ne Ba no bɔɔ nnipa wɔ Genesis chapter one verse number twenty six mu. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Momma yɛnyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛso, na wɔnni ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne ntɔteboa ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase nyinaa soɔ no so. Wei text wei nko ara na ebinom afa na emu gyina so mmirika titititi. But the next verse say, Na Onyankopɔn bɔɔ onipa wɔ ne suban so sɛ ne sɛso. Nti sesei, Nyankopɔn bɛn na ɛbɔɔ onipa wɔ ne suban so sɛso? Wɔyɛ mmiɛnsa. Onyankopɔn baako pɛ. Hmm. Fine. Saa Nyankopɔn na ɔbɔɔ asase ne mu nneɛma na ɔde nnɛ nhyia yɛ biribiara no, da ɛtɔ so nson no ɔhomee. Nti ɔkyerɛ yɛn sɛ Yɛnkae homeda na yɛnyɛ no kronkron. Saa Nyankopɔn na sɛ yɛsom no, yɛsom no a, yɛsom no da kronkron no. Wontumi nsom Nyankopɔn homeda bere a wonnim Nyankopɔn ɛsɛ sɛ wosom no. Ne wonim dodoɔ a Nyankopɔn dodoɔ ɛsɛ sɛ wosom no.
Na mmom, nɔkorɛ Nyankopɔn korɔ bɔɔ soro ne asase a mhm. ɔbɔɔ nipa ne nnua ne ɛpo ne asase no, ɔyɛ baako. Na ne da a ɔde mae sɛ nsõ no yɛ Homeda, Memeneda. Anuanom, baabi a wiase adu sɛnea me bra Kofi kae no, yɛrekowu. Na ɛyɛ me ya na medi awerɛhow me mu sɛ, mpo wo a wɔn a wɔreka nɔkorɛ asɛm no, Yeremia kaa sɛ, wɔn a me ne wɔn nni asɛm mpo no, wɔn nyinaa di ne ho fɛw. Ɔno Yeremia na ayɛ ahohorade ama nnipa nyinaa, because daa bɛdi ne ho nsɛburo. But na ne Yeremia ɛka no na ɛyɛ nɔkorɛ.

Yeremia reka sɛ mhm. yɛbɛfa Israelfoɔ de wɔn akɔ nkoasom mu. Mfinhyia aduɔson no, na Hanania reka sɛ oh, ɔboa na ɔtwa two days bi aba sisi a. Mpanyina mpa ɔman no nyinaa tie Hanania nkɔnhyɛ toro a ɔka no. Ɛnɛ, mm. yɛbɔ dawuro sɛ ɛnsɛ sɛ ɛsom Nyankopɔn nyame mmiɛnsa no, na mmom ɛsɛ ɛsom Nyankopɔn koro a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase a ne din koro ne Yahweh no a ebinom mpɛ sɛ ɛbɛbɔ no. Ne din ne Yahweh no. Mm. Nipa se daabi. mɛ mɔ ah na o papa ni di o papa yɛ ni di nyankopɔn god nye dini o god enye dini okay efiri sɛ hmm. onyankopɔn korɔ ka sɛ ɔbɛyɛ moses nyame ama israel nti moses yɛ nyame god nye dini na mmom yɛwɔ yɛ nyankoropɔn koro no Woka a, nna ayɛ asɛm. Na woannhunu Nyankopɔn a ɔsoo no a, wobɛyɛ bisi basaa. Na wɔbɛsi dɛn ahu ne mmara. Na wɔbɛyɛ dɛn ahu ne mmara.
Na wɔadi so.
So anuanom,
it's high time sɛ wobɛso Nyame asom no. Wonsom no a, ma nnipa nyinaa sɛ wonsom no. Na mmom, ɛnkyɛre koraa nsonsonoeɛ bɛba wɔn a wɔsom nɔkorɛ Nyankopɔn koro ne wɔn a wɔsom Nyame mmiɛnsa no ntam. Deɛ ɛdi nkan, Elijah deɛ ɔkum wɔn a wɔsom bɔ adiifoɔ no. Ba wei ɛba no deɛ, wɔn a wɔsom nyame mmiɛnsa ne ne hyehyɛ no bɛkum wɔn a wɔsom nyankopɔn koro no. But mpanyinfoɔ se si ne awieɛ ɛbɛhu kyɛde na adi kan kɔɔto a na ano nni. Yɛasɛm ne sɛ yɛdeɛ yɛka because Sɛ mo bɛ ku yɛ o, sɛ mo nku yɛ o, yɛ ka. Mo a mo anku yɛ a, malaria ama yi kura tumi ku yɛ. Nti yɛ deɛ yɛ ka. Na mo, choose Nyankopɔn a wobɛsom no fa. Deɛ sɛ na Mika kae. Ɔse, amanaman nyinaa nnante wɔn Nyame din mu, ne kyerɛ sɛ onyame foforɔ bi wɔ hɔ ɔbɛtumi anante wɔn din mu. Na yɛn deɛ, yɛbɛnante Hebrew, yɛn Nyankoropɔn no din mu. Nti naano Joshua ka kyerɛɛ Israelfoɔ, berɛ a ɔne wɔn bɛdi pampamu no sɛ. Ɛnnɛ, wɔakyerɛw Onyankopɔn ahyɛdeɛ, n'atemmudeɛ, ne mmara nsɛm a wode wo ho to so a ɛbɛboa sɛ sɛ wobɛsom nokorɛ Nyankopɔn koro no a, som no, na mmom sɛ wonsom no na wobɛsom Amorifoɔ nyame no, Moabfoɔ nyame no, Dagon nyame no deɛ a, ɛne deɛ mo sɛmpa, na me deɛ, ɔsenge ne ho at ɔne ne fiefoɔ deɛ, yɛbɛsom Yahweh yɛn Nyankopɔn koro no. Joshua chapter 24 verse number 15 Anuanom, it's high time sɛ Wobɛsom nɔkorɛ Nyankopɔn koro no anaasɛ wobɛsom nyame baasa koro no? Nea nsɔrensɔre no nyinaa di akyire ne yɛn kɔ yiw sɛ nyan a yɛnni nhwɛsofoɔ no, wobɛso na asom no? Na sɛ wonso no nso a, bɛyɛ mu nsonsonoeɛ a ɛda wo ntam. Kwadwo Mena ase. Shalom 100.3 FM Saba School Time so ni ɛnɛ eh, Evangelist Dr. Ofori me na me di dwumadi ho kyia me na fi kɔ fi agye yi ɛnyɛ MC na mmom eh, Fetenta Remnant ɛna fi Ben Sempakani Ben ɛso tia no meboa
yes ɛso tia no de hyeɛ ɛme so meyɛ akra de hyeɛ na masua akra na masua yeah yeah akra na yɛ tu wɔn akra original akra na yɛ na masua ma me fa nkyia ma na masua fo nyinaa afei na masua eh, mabunu kuo na yɛate no meyɛ afi din mpo mfa nkyia bi ma me maame yɛ akyerɛ ɛna afei kwadwo roma ne nabusua sister gyinae nso ɛwɔ na masua yɛ bɛmɛnda kwadwo ne ne wɔn a wɔti dwumadie nyinaa ah, yɛnkɔ yɛn anim kakra na afei yɛnhwɛ adeɛ Ɔse, na ɔde ne kɛseɛ tea mu se, Monsuro Onyankopɔn na monhyɛ no animuonyam. Moate awie, anaasɛ yɛateatea awie, enti nea ɛbɛte biara te, nea ɛbɛhunu biara hunu, nea ɛpɛ biara pɛ, a ɛsɛ sɛ obiara hunu ne gyinaberɛ. Meboa? Very good. Enti wo, worebɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Ɛnne a woteeɛ no, Nsɛm a ɔteeɛ no mu bɛ na ɛbɛhyɛ ne Nyankopɔn animuonyam? Ne nsɛm a ɔteeɛ mu me merebɛhyɛ me Nyankopɔn animuonyam, me nsɛm a meteeɛ mu? Ɛwɔ hɔ ma ogyidini bi a wapaw sɛ ɔne Onyankopɔn bɛnanteɛ. Now, ɔse sɛ modidi oo, sɛ mo no mu oo, biribiara a yɛyɔ no, yɛyɔ de ahyɛ Onyankopɔn animuonyam. Enti, Nea ɛyɛ di, ɛyɛ sɛ yɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam wɔ ho. Nea yɛ nom, ɛwɔ sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam wɔ ho. Nea yɛ hyɛ, ɛwɔ sɛ yɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam wɔ ho. Na aha akɔ akɔ gyina ama sɛ wapɔmuden ho asɛm. Meboa? Very good. Ɛno nti, ah, ma yɛntie o. Meda ase.

Na mehunui, na mete sɛ ɔkɔdeɛ kɛseɛ no tea mu sɛ, Wɔn a wɔte asase soɔ no nnue, wɔnnue, wɔnnue, totorobɛnto a aka a mmiɛnsa no rebɛhyɛn no nti.
Ɔse, nnipa a ɛte asase soɔ no nnue, yɛnnue, baasa aka totorobɛnto no mmiɛnsa no ɔrebɛhyɛn no nti. wodue na sɛ de asɛm na na ɛwɔ hɔ ɛno na ɔka kyerɛ wo sɛ sɛ obi koto kɔ revelation chapter uh, eh, 14 verse 9 revelation 49 asɛm wɔ ɛtirɛ dunan no mu a ɛyɛ nkɔm no. Na ɔbɔfo foforo a ɔtɔ so mmiɛnsa dii wɔn akyi de nne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, Sɛ obi koto aboa no ne ne honi no, na ɔgye aduan no si ne nsa
ne ne moma anaa ne nsa so a, ɔno ara Na ɔbɛnom Yahweh yɛn Nyankopɔn abufuo nsã a wahwie no gyenengyene no agu n'abufuo kuruwa mu no bi. Nti ɔse sɛ wokoto aboa no Pope tumi ho na wagye Christian Council nhyehyɛe, Trinity, na wogye saa wiɛ kwa man kwasi ɛda ɛsono no gye tom na sɛ wogye saa nhyehyɛe no gye tom to Nyankopɔn asɛm a wɔse Onyankopɔn nso gu abufuo nsã bi a wahwie no gyenengyene nyɛ deɛ wɔfɛntaa kwa mmoɔ no mu. agu n'abufuo kuruwa mu bi, na ɔrebɛma wo bi anom. Na w'ayayɛdeɛ wisie no bɛforo soro daa daa, na obi a ɔbɛkoto aboa ne ne honyini no rennya ɔhome awia ne anadwo. Enti wo, wobɛwura ahodwaneɛ ne ahohiahia kɛseɛ mu paa. Yɛnhwɛ, hwɛ, yɛfrɛ no sɛ hwɛ to afrɛ ma yɛ enti obi ka kyerɛ sɛ o oh, deɛ wodi deɛ ɛnyɛ hwee anyɛ no ano sɛ o oh, wonya wadi eh, ɛnɛ kora sɛ woyɛ vegetarian a ɛno kora yɛ binom asɛm ɛnɛ nada neɛ so yɛtɔ no anaa menim baabi deɛ agyidifoɔ adwene dom Ah, sɛ ɔhunu sɛ ɔsɛ you are what you eat borɔfo no borɔfo no o ah, borɔfo no borɔfo no you are what you eat mm-hmm. sɛnea wadidi teɛ no ah, saa na woteɛ saa na woteɛ nti eh, yɛnkɔ yɛnkɔ daniel chapter one hmm. verse eight no wo deɛ no wonya nkan yo
revelation chapter uh, twelve uh -huh. verse verse no na wa four verse four no okay.
uh. Yohane Adiyisɛm akyi yɛ du mmienu nkyɛmu a ɛyɛ nnan no kasa sɛ, Na ɔde ne dua twee ɔsoro nsoromma nkyekyɛmu mmiɛnsa mu,